Сәлам дуслар, безнең Казан кайный тапшыруның унсигезенче чыгарылышы гадәттәгечә мин, олыгайган Рәдиф, мин, син һәм кемдер тагын
һәм Зөләйха Камалова, сине кем дип әйтергә, шагыйрь? Белмим, шагыйрь дип әйтеп була микән мине? Бер китабы Була инде, да.
була. Ну, ярар, шагыйрь булсын. Шагыйрь безнең дус. Иҗатчы.
Әйе.
Иҗатчы, активист. Шулай дип Тамашачы әйтәләр, дип әйтә. теге Тамашачы. конкрет эш Актив булмаган кешеләр. тамашачы. Тамашачы.
Актив тамашачы. Ә, Аллага шөкер, бу атна безнең Тамара. хәбәрләр бик күп булды. Син күзәтеп барасың бит, Зөләйха. Без моннан яздыру алдыннан сөйләштек Зөләйха белән. Ул әйтте, сез э, миңа мин беренче тапкыр гомеремдә җибәрдем нинди яңалыклар турында сөйләшәбез. Кстати. Ага, алдан.
Әйе. Юк, алдан дип инде. Ну, кеше конспект. Бер сәгать кеше конспект чыгара хәзер. Хәбәрләрнең барысын да беләм булып чыкты. Әйе. Зөләйха, син әзерлисең хәбәрләр, шулаймы ничектер? Мин Идле журналында эшлим һәм шунда көн саен чыгарып барабыз шул яңалыкларны.
Димәк, син монсы, монсы, монсы Татмедиада чыкмагандыр. Э, безгә кирәк рубрика кертергә Татар информда чыкмаган хәбәрләр. Татар информда чыгарга ярамаган хәбәрләр. Әйе.
Э, заманында татар милли хәрәкәтендә кайнаган, чуть кыйналган дип яза укымадым. Казан шәһәрендә татарча рок башкаручы булып танылган музыкант җырчы Альберт Исмаил үзен башкорт дип игълан итүнең татарларга үпкә белән бәйле булмавын белдерде. Ә, димәк, яңалык нәрсәдә соң?
Яңалык монда тапшыру, тапшыру булды. Ә, башкортларның бар шундый Тапшыру кая кешеләр каминг аут ясый.
Мин башкарт. Юк, чынлап та шундый менә яшәгән кеше һәм
шәҗәрәсен белешкән һәм алар менә бу ачыш турында, бу тәҗрибәсе турында сөйли. Бөтен кеше сөйли бу дөрестә. Чөнки аның теге ВКонтакте битендә карасаң, инде күптән ул ничектер теге башта анда Мин чәчәргә өйрәнә башладым, ди. Аннары инде мин баш, без башкортлар төркеменә кушылды. Аннары башкорт киеменә киенгән ул. Аннары кеше сорый, син, син бит татар кешесе, ул әйтә, юк, мин татар кешесе түгел, дим инде. Һәм аннары менә телевидениедә инде шул. Һәм Туймазы ДКсында ул эшли хәзер. Әйе. Әйе. Ну нәрсә уйлыйсыз моның турында? Сез Исмаилны Аны беләсезме беләсезме? гомумән? Юк Беләсезме? әле. Кара, Юкса мин- син- кара, мин- бар- Исмаилны беләбез. Минем ике теория бар.
Икесе дә шундый. Беренчесе Альберт Исмаил гел шундый теге, ну, яраткан, Бик башка. яраткан, яраткан инде шундый теге, ну, аңа игътибар инде биргәндә. Элвин Грей белән уйнаганда, ул миңа бер там бер интервью биргән иде, ничек Элвин Грей белән йөргән ул. Булганмы ди аларның гастрольдә секс булмаган дип инде. Ну, Элдингер белән күл түгел, ә мәсәлән фанатлар белән. Шундый ул типа гел теләгән инде кайдыр анда. Эпатаж. Эпатаж, ә кем белән уйнарга. Ул футболка киеп чыга. Ия, ия, ия, теге алай татарча җырларга ярамый дип салаватка җитә. Һәм минем бер теория, һәм бәлки ул бик шундый зур теге теория заговора, что махсус рәвештә үзен башкорт дип атаган һәм берничә аннары там майдан сайтар юк, мин шулардан инде просто күрсәтәчәк килгән идем. Абсурд. Теләсә кем башкорт була ала дип инде мәсәлән. Икенче әйбер, ул чынлап та, мәсәлән, Удагай, менә минем җылы урыным бар, Башкортостан, хәзер минем Башкортостан минем теге туган җирем генә түгел, мине ашатучы җир инде, әйеме? Шуңа күрә һичшиксез миңа башкорт булырга тиеш, кирәк ди инде. Әмма мин аны аңламыйм, теге, мәсәлән, мин үзем тапсам үзем шәҗәрәмдә, мин чынлап та инде бер ырудан, Теге сословиедән түгел, ә мин башкорт булсам да. Мин гомумән бит гомер буе татарча булып сөйләшкән кеше. Әйе.
Кычагыма миңа башкорт булырга. Теге кто тебя водил, кто тебя воспитал дип янәшә. Ә нин кем сине, әйеме? Кем сине тәрбияләгәнме? Кем сине тудырган дип инде. Насыл син бит татарча сөйләшеп башкорт та. Әйе, минем булсам бар сводная сестрачек была вот это. Сводная сестра?
Әйе. Үги.
Ну, минем бер, әйе, минем әнинем абые алган иде кызга, кызны дедовдан, һәм ул рус кызы. Аның исеме Энҗе һәм ул мөселман кызы, ул шундый күренә, җирән чәчле, шундый, ләкин беркем дә рус кеше дип аңлап атамый бит инде хәзер аны. Ул татар кызы, Энҗе исемле, вот шундый минем.
Яхшы теория. Рәхмәт.
Зөләйха, синең теория бар. Син Минем Исмаилны булган- беләсеңме? Мин Исмаил белән бик бәләкәй чактан, ундүрт яшьтән таныш һәм без аның белән Тәңречеләр лагеренда танышкан идек. Улар тәңречеләр.
Ну, тукта, нигә көләбез? Юк, без. Я просто күз алдыма киләм. Рәди лагерен, нәрсә ул?
Синең сөйләрем. Иртә белән кояшка табыну зарядкасы. Эм, һәм ул вакытта без теге бик татарлар өчен, татар каны өчен җан атып йөри торган вакыт иде. Башкатыртлар дип көлә идек башкортлардан. Хәзер э, ул э, теге мин үземне башкорт дигәч, минем дә шәҗәрәне ачып барасы килде дөресен әйткәндә. Бәлки мин дә башкортмындыр дип. Аллага каршы шулай бар. Барыбыз да шулай Ну, язылып мин торабыз. э, Исмаилны шулай ук күптәннән хәтерлим. Мин нигәдер менә й- минем гел истә кала яхшы әйберләр кеше турында.

Ал ул теге чәкчәк һәм рок-н-ролл җыри да һәм бөтен зал анда чоты җырлый аны. Бөтен кеше кушылды аңа инде инструментларда. Яттан белә иде. Джуна аның белән уйный иде, мин нәрсәдер анда, ә мин күбрәк гармошка да уйный идем, беркайчан да уйнамаган рәвештә. Ике пилот. Әйе, аның беренче җыры.
Ике пилот җырлый иде. Иң мощный шундый җыр иде миңа шуты. Димәк, миңа шулай аның истә калган, бәлки, минем тагын бер теория бар, ул шундый, олы яшьтә булса да, үзенең самимилеге белән кушылып киткәндер. Мин барыбер теге гел кешеләргә скидка ясыйм инде. Шулай бит язылган.
Ихласлы гына. Әйе, безнең башка лагерьларда башка шәйләтә. Кешегә гел теге яхшылык уйларга кирәк инде 70 тапкыр шулай бит. Ну, бәлки шундый самимилеге, ләкин нәрсә иң теге күңелгә Теге, ятмаган әйберсе, ул әйтә, без сөйләшәбез анда көнчыгыш диалектта. Ул бит инде менә камень преткновения дип әйтимме инде. Әлбәттә, кешеләргә, кешеләр бәлки аңа ышанадыр, даимә гади тормышта анда, әйе, без башкортчарак сөйләшәбез анда, постлар яздылар менә мәсәлән. Ну, әйтәләр инде башкортчарак. Сөйләшәбез без, дип әйтәләр бездә Актанышта. Римма әйтә, мәсәлән, име? Һәм, бәлки, халыкта шулай да, ләкин сәясәттә бу бит инде Альберт аны һичшиксез аңлый, что ул шундый политтехнология. Болар татарча сөйләшми, көнчыгыш диалектта сөйләшә. Син дә әле генә әйттең, димәк, без дә көнчыгыш башкортның диалектында сөйләшә беләбез булып чыга. Һәм, гомумән, дөньяда бу Иң танылган зур Иң төрки, иң мощный төрки диалект. Арасында керә инде. Ә булып чыга бит инде. Ну, моны э, аңламау бу бит инде э, гап-гади әйберләр шундый. Һәм бу ничектер э, телиме теләмиме, һәм ул интервьюсында да мин аны тулы интервьюсын укыдым, русчасын. Нигәдер татарчасы киселгән булып барды ул. Һәм ул анда әйтә, әлбәттә, бу сәясәт белән бәйле, Типа без телибезме, теләмибезме, типа без пешкалар. Э, син сәясәткә керәсең килмәсә, син барыбер типа сәясәттә катнашасың. Һәм ул ничектер аңлы рәвештә менә шушы э, җан исәп э, алу алдында кискенләшкән шундый сәясәткә кереп китүче, шундый субъектка әйләнде. Карарбыз, вакыт бирик, димә, Исмаилга, бәлки ул
яңа увлечение бәлки табылыр. Бәлки чынлап та теге ни булыр, типа хоккеист. Ә мин пошутил. Ә мин пошутил. Шулай. Ә кешеләргә сабырлык телим. Чөнки хейтерлар ике яктан да анда әйтә, без тагын башланды теге. Одеял тартыш. Шәҗәрә, геннар барлау. Ул әйберләр мине куркыта, дөресен генә әйткәндә. Ген буенча билгеләү, шәҗәрә буенча бер. Кайсы инде алар геннар буенча? Без шундый әле дәүләттә яшибез, монда ну без просто сизмибез бәлки аны. Әйтер, менә сез беләсез, ә сез таптыгызмы? Сезнең әтиегез чуваш, әйме, ә өлкән әбиегез анда, белмим анда, якут. И кем сез алайса? Ул сезгә табышкак, сез пока уйлап торыгыз, бер ике ел, без кире кайтырбыз. Ну, шунда әйберләр инде. Америка кеше яши бит, мәсәлән, аларчы бөтенләй. Это буталып беткән.
Азатлыктагы интервьюсында ул аңлата, ягъни үзенең геннарын, шәҗәрәсен эзләп тапкач, ул үзен иркенрәк, рәхәтрәк хис итәм дип. Менә син, мәсәлән, Тәбрис үзеңне кисәк кенә, шәҗәрәңне карап, Фин икәнеңне аңласаң үзең, син, синең тормышыңда нәрсә үзгәрер? Гражданлыкка бирер идек.
Беренчедән. Һәм моны көткән. Карале, дөресен генә әйткәндә, минемчә ул бытовой шовинизм менә көлә, менә бездә бит ул бар, безнең халыкта да. Типа чуваш, көлемсерәк итеп әйтү ниндидер кечерәк халыклар турында. Мәсәлән, безнең авылда бер-ике Марый гаиләсе татарлашкан. Һәм без Марий Эл чигендә урнашкан авыл безнең. Һәм мин ун буынымны беләм, әгәр дә анда без Марый гаиләсеннән яисә Марый халкыннан чыккан дип беленгән булса, мин моны бик спокойно кабул итер идем. Ул бер дә ким булмаган Мин әйтер халык идем, минем өчен нәрсәсе бар инде Әйтер әле? идем, ну, вәкаләт әйтер идем, мин- минем җирдә бар мари эзләре, ләкин үземне казып, татар дип ишеттем, бетте. Әйе, бетте китте, Бик вәссәлам.
шәп инде, әйе, минем бик төрле бар анда Әйе. геннар, бик зур тәэсир иткән. Үзем өчен мари Сау дөньясын булдым. ачыр идем. Бу кызык булыр иде.

аерыла иде, элек-электә. Хәзер без аптырамыйбыз, ими урыс кешеләре анда эт үкәнгә килә, мәсәлән, һәм карап утыра анда, Йолдыз Минуллин тыңлый. Ә ул вакытта Мубайның гына аудиториясе шулай иде, һәм аңа бик күп кешеләр йөри иде, менә шул моңга тартыла иде. Һәм Ул туктады, китте, моны үстермәде, берничек тә таратмады һәм ничектер ни, мәхрүм итте ниндидер яңалыктан һәм бу аудиторияне тартмады башка. Шуңа күрә менә инде 150 нче тапкыр, җанлы рәвештә булса да, ни, Илдар абыйны тыңлау, минем өчен ул шундый просто җәза. Беләсеңме, минемчә, ул менә туктады бит җырларга инде. Ды һәм кеше, ну, эше бар шундый претензия, гадәт тегмәсәң кешегә, син татарча җылыйсың икән, димәк, син башка артистлар турында сөйлисең, ничектер, ну, әйбергә кертәсең инде аларны, әйеме, ничектер, мәсәлән, бу, бу башкаручы аркылы син бөтен теге яңа татар дөньясын танып тасың инде. Ну, гадәт сөйләшә, сорыйлар бит инде сине, а нинди башка кешеләр бар, дип, син әйтәсең, менә мондый бар, бәлки сезгә ошар, дип. Бу беренче әйбер һәм, әйе, Мин күрдем, мәсәлән, ул Маяковский җыр җырлаганда, анда гомумән беркайчан да беркая да очратмаган кешеләрне мин очраттым, анда күбрәк рус кешеләр булган иде инде. Китапханәгә мин аңлавымча анда кем бергән, кем бергә килгән инде, эш вакытында булгач инде өлкәнрәк кеше килгән. Библиотекарьлар Сәгать үзләре ничәдә бар булды иде.
соң? А, биштә, Сәгать биштә биштә, и, анда, ну, берничә таныш йөз бар иде анда, яисә теге баш арты да инде, чөнки кеше анда карый иде бит инде. Вот, һәм, а, минемчә, аңа, аның өчен ул шундый теге, Ну, кеше кырыктан узгач, ул карата музыканы, музыка аның өчен хобби кебек инде ул, то есть ул чиктә үзенә теге, беләсең, ял итәргә барасың. То есть син җырлыйсың, бераз менә үзең эшеңнән, күчер өчен менә бу әйбергә. Ягъни син уже эзләмисең ниндидер теге яңалык, үзең өчен процесс түгел, син уже үзеңне корбан итмисең бу иҗат өчен, ә син комфортный зонада шундый җырлар башкарасың, инде синең бар үзеңнең фан-базаң, кеше килә, сине ярата, алар синең җырларың белә. Һәм менә шулай сез Матур рәвештә утыра син. Һәм синең турыда шул син ук якты яшьтәге журналистлар яза, гадәттәгечә. Анда миңа мине шатты, менә тәткутлап узган иде без турыда сөйләп, Зәләйма. Ул Камал театрында узган иде, зал анда 600 кеше килде, түләүле рәвештә булса да, күпничә кеше шул кеше түләде, ә монда 60 кеше дә залга, янында шундый цитата бар иде, Зал шыгрым тулы иде. Аншлаг, имеш, алтмыш кеше килде. Әстәгәфирулла, шул кадәр оялта алдыгыз байны. Әһә, аңладым сине Ә, ә Камал, ә Камал янында алты йөз кеше, ул пүчтәк димәк. Ну, болай инде һәр Әни пүчтәк дип яздылар. Ну, белмим, бернәрсә язмадылар шул. Хәтта бер дә татар э, мәгълүмат чарасы бу концерт турында бернинди фикер дә язмады. Э, Ильяс, миңа карыйсың, сен ни сөйлисең син? Ярый, ярый. Ярый, э, син ничек Зөләйха кабул иттең бу концертны? Мин мубыйны синең хәтле үк белмим, дөресен әйткәндә, бер ике-өч ел элек кенә. Әлбиштә, алар гимнда катнашмадым. Таныш аның музыкасы белән һәм миңа бик ошый аның җырлавы. Чөнки, ни өчен ошый? Чөнки ул үзенең тавышы белән идеаль дәрәҗәдә, камил дәрәҗәдә идарә итә ала шикелле тоела. Һәм миңа аның Зули Камалова белән җырлаган җырлары бик ошый. Әйе, әйе. Мин хәтерлим аларның концертларын. Нидә теге, ничек әле? Аталар. Тамак теорда.
Тамак теорда.
Анда үзем булмадым, ләкин видео. Радио, но ничек бу жанр атала, бу синеке түгел булмады. Пародия? А, пародия. Аннан соң андый андый музыка юк бит шулай ук татарларда. Шулай итеп җырлаучылар юк. Ну, кирәкми ди.
Икенче кеше ла җырларга тиеш. Кирәк, кирәкми ди.
Юк, ну...
Э, Кирәк казлар кайту.
Тәләрә ди. Ну, Зеләйхага ошый ул андый Минем претензия нинди? Вот кеше, мин аны истә 2004 елда ниде бер юбилей бар иде. То ли Фуат Абубакыровның вот узган 60 ел, видимо, булды анага как раз. Ул булды 75 ел, 60 яшь булган анага. Ике шыкты инде бер егет сәхнәгә инде. Ам гитарда уйнады. Һәм аннары фото бәете. Менә күрәсең, гитарада уйнап була татар музыкасы. Ул мубайлык. Ул шул ук рәвештә унбиш еллык җырлаган иде. Понимаешь? И вот кеше эзләми үзеңне. Ну, то есть миңа бәлки анда һәр кеше әйтер, ничә инде безгә бит ошый. Син үзең шулай җырлап кала, типа син анда көнләшәсең, популярлана. Ну, кеше эзләнергә тиеш. Кеше белмим. Альбом яздырырга тиеш белмим. Ну инде без аны якын итеп әйтәбез. Абышы 2004-тә җырлый да җырлый, җырлый да җырлый, җырлый. Зөләйха менә 2 ел элек кенә ачкан аңа инде. Ну вот 13 ел югалган.
Югалган, бәхетле кеше. Син ахырга кадәр утыр. Мин ахырга кадәр утырдым. Бераз күңелсез булды, чөнки анда шул җырлардан кала бер нәрсә дә булмады. Гадәттә бит инде җырларга, теге җырлар тыңларга гына бармыйсың, аралашырга да барасың бераз. Аралашу моменты юк иде. Хәтта булса да, бай микрофонга сөйләргә яратмый, ахрысы. Микрофоннан читкә китеп, теге алдагы рәттә утырган кешеләр өчен сөйләде кебек күбрәк. Бәлки китапханәнең э, просто оештыру моментлары әле пока. Не, ну, мин хәтерләмим. Минем терәгем бар иде.
Китапханәдә әгәр... булган идеме шундый концертлар элек? Ну, теге Вишневскийда бар иде, по-моему. Бәлки аларның...
Юк, Вишневский ул башка тема, монда бит милли китапханә. Мин уйлыйм, бәлки аларның шундый тәҗрибәсе әле юктыр. Әйе. Ә мәсәлән, син нинди сорау бирердең Муллоева? Ну, кайчан, ну, сән, юк, алай, кайчан, алай, алай, кайчан, ну, сән, әйтә, мин альбомны чыгарарга теләмим, чөнки миңа теге, мин үзем таләпләрем бик югары дип. Нигәме соң ул булганы? Төрле лайфлардан җыеп альбом чыгармый кешегә дип инде. Лайф альбом. Әйе, лайф альбом, чөнки алар бар бит инде. Все, аның белән яздырдың, бу җырларны оныттың, читкә куйдың, башкаларны җырла дим инде. Яки мәсәлән, нигә ул хәзерге вакытта җырлый да җырлый шул җырларны, Әйеме, унбиш ел элек булган әйберләрне кайвакытта нинди хисләр белән, ул бит инде олыгайган, аның күпме фаҗигаләре булган гомерендә. Миннән истә төште, менә бердәнбер җыр, теге Эльмир Низамовтан теге бар иде бит аның. Хәйдәр җыры. Әйе, җыр җырлаган иде һәм, а, юк, теге Әнинем, чё-то кемнән монда, Хәтирәләре. Шә- Шәрип җырлый аны, и ул җырлап җибәрде, чөнки, ну, без аңладык инде, чөнки Мгм. аны теге. а, эчке Ну, ул яза иде бит, постлар Әйе, бит. әнисе бу Әйе. белән бәйле шундый. И ул прям, с- ну, ки- кинәт ачылды кебек ул. Мгм. Менә ул үзенең теге, менә бу ягы белән. Мгм. Һәм миңа ул ничектер якын булды вакытта, әйе. Чөнки барыбызның да шундый бар әйберләр, әйеме? Мгм. Менә шундый моментлар күбрәк булса иде аның. Учетта. Мин дә аны күбрәк тыңлар идем. Рәдиф тели ни, мубай шундый ни. Чтоб страдал. Ну, страдал түгел, ну, җырны, җырны тыңлаганда кеше ачыла бит сиңа, энергетикасы китә. Аңладым инде, аңладым. Микрофон турында әйткәч, э, Рәдиф монда тагын бер хәбәр тапкан. Казанда микрофонсыз концерт куелачак. И бичаралар, э, микрофон алу кирәк аларга. Э, Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында булачак бу. Анда киләсе елга 13 апрель гына була әле бу рәди. Нигә хәзер игълан итеп яталар бу ну, Вагапов фестивале кысаларында менә. Кемнең продюсеры әйтте, менә элек мәсәлән Вагапов үзе микрофонсыз җырлаган. Гомумән бик микрофоннар кергән иде 60 нчы елларда. Кайчан бездә барабаннар, гитаралар керде инде? Әлбәттә, аның фонында микрофонсыз җырлап булмады инде. Һәм истәлектә кеше бит инде, инде бар истәк бит, Илһам Шакиров килде авылга, анда бөтен ут бетте, һәм ул баянга кушылып җырлады анда. Микрофонсыз анда кеше Һәрбер авылда шундый тарих бар. Юк, анда хатлар яздылар аңа дип, рәхмәт сезгә, менә ут беткән иде, ә без шундый теге чиләк кагуны тыңламадык, менә сезнең чын табигый тавышыгызны тыңладык, дип. Илһам кеше чутлый инде, микрофонсыз җырлар хәзерге дә вакытта, менә ул дип. Ну, сыйфат билгесе, халыкчанлык билгесе. Ә микрофон, димәк, бөтен әйберне боза. Һәм менә кеше микрофонсыз җырлый алса, ул чынлап теге татар җырчысы. А-а-а, моңа өчен анда әйттеләр, микрофон менә тавышны боза торган әйбер. Һәм теге тавышлы җырчылар гына микрофон белән җырлый. Менә минем йомышлы шартлы ул әйберне. Ягъни бар чын халыкчан, теге чын матур тавыш, Ул микрофонсыз җыла. Әгәр дә син шыпыртлап җылыйсы икән, белмим, башка төсмерләр эзлисең икән, син тавышсыз теге, белмим, нинди җырчы. Театрда да шулай. Мәсәлән, Алия Фәйзрахманова, ул җырлый алмый, димәк, ул тавышсыз җырчы. Аның тавышы нәзер дә булса да, бик моңлы, матур булса да, гафу ит, утырып тор әле. Син халыкчан түгел. Халыкчан түгел, әйе, менә шул. Кара, Камал театрында да, мәсәлән, искерәк спектакльләрне карасаң, анда Артистлар микрофонсыз сөйлиләр. Ә хәзер бөтен ниләрдә дә, бөтен театрларда да микрофон тезеп чыккан. А, ну бәлки ул акустика белән бәйле тагын, чөнки без... Ну шул ук спектакльләр, шул ук биналар буе. Юк, 86 нчы елда.
Камалның ук хәтта карасаң искерәк спектакльләрен, иске артистларның тавышлары көчлерәк шикелле. Минем бер позиция җырлары бар. Мин мин күрмәдем аны 86 нчы елдан бирле Камалда микрофонга куйладыр инде. Рәдиф, бу күбрәк шундый маркетинг ходына ошаган. Ну, шулай инде.
Юк, юк. Монда нәрсәдер анда. Мин монда нидә бер хәл күрәм. Хәзер бар шундый тренд. Менә без, менә эстрада ул типа бик тиз керә әйбер. Ә кая безнең якты бар иде теге үткән заманнар. Менә Ваһаповлар, Шакировлар, Фәннәр. Һәм без әйтәбез, менә алар моны дәвам итүчеләр. Димәк, бу теге знак качества. Әйеме? Һәм алар, типа, беркем дә факап белән сорамый бит. Сезнеңчә, чынлап та бу сезнең дәвамчылармы? Учинкалар беткән инде, все, Әйе, әйе. җәяү гына. Аларга, димәк, пичәт сугалар да. Ә һәм Факаповлар, Шакировлар, Син буларак һәм кабул исән итәләр. бар иде, кем әйтә, исән Таткутларның лабораториясенә капма каштырып, э, Калепның лабораториясен Мгм. азатлыкта язда. Менә анда Яхин музыканы дәвам итәләр. Һәм Яхин музыкасы, димәк, ул шулай ук теге знак качества. Һәм беркем дә Яхидан сорамый бит инде, сезнеңчә бу чынлап та сезне дәвам итүчеләр? Юк, ну без менә аны дәвам итәбез. Әйме? Менә бу шул маркетинг була инде, татарча маркетинг. Кешедән сорап булмый инде, Шакиров нәрсә алар турында уйлый. Әйме? Ләкин менә микрофонсыз җырласаң, син, ай син шәп, ә син микрофонсыз җырласаң, тыңлардан. Вот шул. Белмим инде, кемгә тәэсир итә ул. Унөченче апрельдә барып карарга кирәк булачак, ничек алар микрофонсыз. Ну, гомумән, БКзада кеше болай да микрофонсыз җырлый. Микрофонсыз җырлый, әйе. Вагапов фестивале ул гомумән шундый көчле тавышлар фестивале дип әйтер идем. Ну, традиция фестивале. Ул вокал, вокал фестивале. Шулай бит? Ул, димәк, ниндидер музыкаль эксперимент яисә анда ниндидер классик җыр. Әйе.
Мин академик тавыш. Мин каршы без нәрсәгә? Кеше нигәдер башка берне тәнкытли башлый шул вакыт рәвештә. Менә без генә чын. Беләм, мин аңлыйм нигә, чөнки анда акча мәсьәләсе була инде. Безгә акча бирегез, аларга акча бирмәгез. Шундый бер мин моны гел шундый берни ишетәм. Менә без генә яхшы, а башкалар чүп-чар. Менә без микрофонсыз җырлыйбыз, без чын җырчылар, башкалары Юк, мин просто бит, юк, юк, шәхси түгел, просто мин бүтән бит шуны күрәм. Просто кеше әйтә алмый, үзен генә хуплый алмый, ул башкаларны тәнкыйтьләргә тиеш никадәр. Нигә ул килеп чыга шулай? Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Димәк, гармун остасы Айрат Кинәт кенә борылыш ясыйбыз монда теге бөтен Голливуд жанр ни Жанр кагыйдәләре буенча резкий алмаш булырга тиеш. Һәм э, мин сәер булды рәдифтә гомумән шундый аның претензияләр белән бәйле хәбәрләр алу. Мин теге күптән татар информны укымагач, мин инде теге ни күнекмә беткән шундый э, заголовоклар э, баш сүзләр укырга. Гармун остасы Айрат Харисов Тальянның сәхнәдә күренми башлавына борчыла. Шундый хәбәр.
Аны күрмиме? Юк.
Мин борчуымнан көлмим. Бу хәбәр итеп чыгуыннан көләм. Ну, э, димәк, Талиян сәхнәдә юк, аңлатып китәм. Талиян сәхнәдә юк һәм э, Айрат абый моңа борчыла. Кайтарабыз.
Шулай да юкмы ул? Тальян юк. Нәрсә бар? Син айрасыңмы гармун белән тальян? Баян белән тальян.
Баян, тальян. Юк.
Аккордеон.
Ул бер үк әйбер түгел. Э, тали мин аңламадым син ни, ни өчен бу хәбәр син дулкынландырды. Ну просто гыжа әйтәбез. Без гәләттә әйтәбез. Бөтен җирдә гармуннар, баяннар, тальяннар. А бу әйтә юк. Алар кайда китәләр икән, я. Тальян чынлап та аз. Тальян чынлап та юк. Э, Белмим син ничектер, ләкин тальян тавышы минем турыдан туры ассоциация татар җырына. Чөнки ул чынлап та халыкчан, чөнки тальян бик күп йортларда булган, бездә дә мәсәлән бар. Хәзер дә менә әти-әниләрдә ята ул, просто реликвия кебекме инде, нидер экспонат кебек инде. Һәм мин аны үзем уйный белмәсәм дә, Балалар кайвакыт тарта аны. Һәм тальян уйнаганда, ниндидер какофония булса да, ул ничектер менә татарча яңгырый нигәдер. Һәм бу, белмим, Рәдиф, ну моны просто теге аңлатып булмый, ниндидер космик ул шул кадәр сеңгән теге менә тальян тавышы белән бәйли. Һәм тальян хәзер аның ясаучы осталары да юк. Безнең менә ул гармун ватык һәм Аны төзәтүче табылмады Татарстанда.
Вот шул сәер, кара, безнең бар күп кадәр милли инструментлар, аны беркем дә торгызмый, аларда беркем дә уйнамый, хотя вроде безнең хәзер туризм, әйеме, быж дип шундый зур татар республикасы, Әйе, әйе.
Һәм ләкин бездә вот шул якка беркем дә бармый. То есть безнең ашамлыкларда без тукталдык, видимо, безнең экспериментларда. Кыстыбургилар безнең чигебез. Тирәнгә китә алмыйлар, әйе. Һәм минемчә монда чынлап та шундый проблема бар, ул үзе Үрнәк итеп әйтәм, менә башкортлар бит курайны күтәрә, казахлар күтәрә кубыз. Кубызмы аларда? Ни? Ә юк, ни? Думбра. Алар думбра тотальный шундый ни инде бара. Бөтен кеше думбрада уйный, әйе, культ бара. Ә без татарлар ничектер менә үзебезнең инструментны күтәрә дә алмыйбыз ничектер. Килеп чыкма. Бездә кием ашалт. Риза. Шуңа күрә мин Айдар абый белән аның борчуларын уртаклашам. Кайгысын уртаклашам. Әйдә киләсен алыйк. Әйдәгез барыбыз да тальян табып тыңлый башлыйбыз. Уйнап киләсе чыгарылышта өч тальян. Булдымы Театр культуралабта тальян сәхнәдә? Юк, анда кылкыбыз бар иде. Болай тора болай.
Юк, Алмаз бар иде бит, ул нинди инструмент? Кылкыбыз да бар иде ул. Баянда уйный. Баянда уйный.

А, жирафка син язган. Жирафта анда бик кечкенә генә бер дүрт дүрт юллык. А, аннары теге э, яңалыклар лентасы турында. Яңалык лентасы әйтү үзенчә. Аннары, по-моему, теге э, тагын нәрсә бар. Һәр кеше тыңлый да уйлый. Э, жираф турында яңалыклар лентасы нәрсә сөйлиләр болар. Димәк, кара, ярыймы? Менә аңлатам кешеләргә теге гади итеп кенә инде. темалар бирелгән иде төрле командаларга, алар шуларга багышлап җыр иҗат иттеләр һәм аларның нәтиҗәсен күрсәттеләр Камал сәхнәсендә, дөресме? Әйе, беренче. Э, зал тулды?
Зал тулды.
Ничә кеше җыелды?
Да, ну, за 6 600 ди. 600 диме? Шул 500-дән күбрәк. Ну, бу успех, успех.
Әйе. Ну, без кубок борчылды инде, дөрес икән. Ну, чөнки анда билгесез артистлар, билгесез җырлар. Гомумән, белмисең нәрсә буларын, ну, гомумән анда теге махсус кунаклардан ары гына, әйе, Эльмир Низам булачак, Леки Шехразиев булачак инде, һәм фәлән фәлән. Һәм ләкин кеше ничек тә кызыксынып килде. Мин анда теге беренче номерны карадым да, теге барысы да тәртиптә бара дип инде мин нәрсә эшләрен белмим дигәндә, карадым да чыктым, теге залга карадым кешенең реакциясенә күбрәк. Һәм ничек кеше тәэсир итә. Башта мин теге шулай, кеше шулай чыкты, болай Нәрсә монда? Сәерсенеп. Сәерсенеп тегене белмиләр бит инде, хәм дип ачына алмыйлар. Ә моннан һәрбер җыр төрле аудиториягә бәрә иде, әйме, теге. Миңа ошый дип төри дә ана башлый кеше төшеп бии башлый ди сразу анда теге, әйме. Һәм мәсәлән теге Кабан күл турында җырлый, җырланда мин Кабан күлдә яшәүче кешеләргә карый идем, менә бу сезнең өчен җыр дип инде. Карагыз, яздым бит инде. Син аларны кайнарасың, аерасың син, Камал. Инде залында. Ну, күрә идем мин. Ну, да, бит инде. Кешеләрне таныйсың бит инде. Кухняда утырган кебек анда.
Теге э, Ксюша Шачнева ул әйтте, бик ошады миңа ул җыр дип. Ну, чөнки безнең шундый идея бар иде, һәрбер ну, җырны кайдыр теге бирергә була. Прикладной. Әйе, Кабан күле турында инде, чөнки анда музыка гел яңгырый, хәзер вакытта менә Кабан турында булсын. Мәсәлән, хәзер кеше театр өчен күп язалар инде, театр өчен бу өчен җыр, җыр дип, кино өчен, әйеме?

Ну, теге гадәттәгечә, ә команда үзе? Гадәттәгечә бүленеш булмады анда. Менә мин текст язам, ә кемдер башкара аны, әйеме? Анда, мәсәлән, кемдер төп теманы эшли иде, текстларны яза иде, мәсәлән, Зөләйханы шомарта иде, әйеме? Мин бераз берничә сүзне алмаштыра идем. Ну, мәсәлән, әйткән, менә моны болай яхшырак булды. Чөнки чынлап та шундый күмәкләп эш булды. Чөнки анда команда бүленеше катыл теге биремнәргә карап алды. Кем кеше биремнәрне җыйла иде, Менә икенче биремдә башка кеше була иде, әйме? Һәм ничек тә менә анда хәтта менә урыс, урыс телле кешеләр, алар шулай ук ничек тә өстәмә сүзләр өстәделәр, чөнки ничек тә менә шул ачылды, кеше чынлап та татарча аңлый да, бераз яза да ала икән. Кара әле, Рәдиф, ә ни, бу музыканы

матур залларда, матур студияләр эшли, әйеме? Һәм үзенең идеяләрен ул менә менә туп-туры җиткерә ала теге, бернинди авырлыксыз инде. Һәм ничек тә алар бик рухландыра. Мин менә хәзер кеше күрәм, анда уналты кеше катнаша, әйеме? Алар хәзер дә әле аралашалар. Әле Алла бирсә, алар менә декабрь аенда берничә чыгыш ясаячаклар. Әйе, без анда мөмкинлекләр эзлибез инде алар өчен. Һәм кеше чынлап та илһамланды, һәм алар теге эшне дәвам итәсе килә аларның. Музыка белән шөгыльләнергә, чөнки ул күрделәр, менә никадәр рәхәт икән музыка белән шөгыльләнергә, әгәр дә син бөтен әйбергә ача аласың икән. Вот шул миңа ошады.
Унынчы-унбишенче декабрьдә Элек Җәдит фест уза иде безне бер көн. Әйе. Без юлладык аны берничә көнгә сузырга, һәм ул озак Яңатар бистәсендә, ул менә... Былтыр ике көн булды.
Димме? Әйе.
Чынлап мени? Әйе. Ярар. Астагфирулла. Бернәрсә истә калмый. А, димәк, ул менә автовокзал янындагы урыннар инде, әйеме? Речпорт, аннары Фан 24, белмәсәгез, менә шул якта Яңа Татар бистәсе бар. Анда бернәрсә гомумән калмаган. Менә Иске Татар бистәсендә, анда бар өч мәчет, Берсе әле хәзер дә җимерек хәлдә, монарасы да юк. Анда бар мехчылар фабрикасы, анда бар дом мазут, дом мазуты бар төрмә, бар, а, әҗи мәчете тагын бар. Зират. Әҗи мәчете бар, зират, татар зираты бар. Һәм мәсәлән безнең Айрат Физрахманович өчен бик кадерле урын ул, һәм ул берничә ел инде аны белән янып йөри, анда күчәргә дә уйлый инде ул хәзер. Әйме, һәм ничектер кешенең акылында, ничектер билгеләргә бу урынны татар урыны дип инде. Шуңа күрә без аны уйладык. Берничә көн шундый җәдит фест уздырганда күргәзмә булачак, фотолар белән, инсталляцияләр белән, перформанс белән, анын урынына бил. Күргәзмә, музыка. Шул безнең теләк инде күрсәтергә, без, без дә берничә көн буе нәрсәдер үткәрә алабыз инде. Менә без башладык башта ике көнлек әйберләр үткәрә башладык, менә биш көн белмим нәрсә килеп чыга. Яңа татар бистәсе турында да шундый. Мин шундый хыял, әйе, мин шундый хыял иде. Менә берничә көн дәвам итеп, мин башта тәкъдим иткән идем төрле площадкаларда. Ә монда яңа челлендж була инде, площадка ул теге күршедә генә анда ниләр саталар, туннар анда һәм янында анда Җәдит фест була. Менә шундый офис, ну зур гына шундый мәйданчык. Безнең монда вакыт булачак иде, бер көннәрне шунда яздырып куйган Казан кайнана. Аны беләсең, зур ангарда. Камера бай килә, якынла. Яңа татар бистәсенең ничәнчедер елны гына булган? 270 нче ел. 270 ел анага. Нче исәптән әллә соң? Анда Айрат әйтә, без ышанабыз. Юк, анда әйткән, юк, анда Казанда булган инде янгын. Анда татар да шуны гаепле тапканнар инде, ягъни сез яндырдыгыз ди, һәм сез иске татардан таегыз әле бу Урицкий урыннан, тагын да ераграк теге сазлыклы урыннарга, ана шунда киттеләр, аннары кемдер кайтты кире, ләкин менә шул яңа татар бистәсендә кеше калды. Ул иң зур татар бистәсе аңа әйткәндә. Ул эшчеләр бистәсе, анда теге байлар яшәмәгән Менә. Ә мәсәлән, Иске Таш, ул иң зур мәхәллә булган мәчет. 1500 кеше, ир-атлар инде булган. Шуны нигәдер ул хәтер калып та укылмаган, ләкин аннары совет заманында аны тулысынча җимереп бетерделәр, анда хәзер заводлар тора. Әмма анда йөргәндә мин. Типовой йортлар. Мин вот, мин якшәмбе көне бардым анда, без бер рәссамга күрсәттек аның бөтен урыннарын. Ниндидер горурлык туа анда, дөрес әйткәндә, әйеме? Ләкин бездә туа ул, чөнки без бөтен әйберне беләбез. Авыл кеше йөри, Бу нәрсә таптыгыз сез монда? Бу нәрсә? А бу нәрсә? А бу нәрсә? Беләсезме? Әй, минем дә шулай теге Мария Леонтьева белән йөргәндә, шул яңа бистә буенча без ни ясаган идек, шуны исследование. Димәк, тавышларны карыйсын, анда язуларны һәм ну мин үз истемә алдым инде кешеләр белән аралашу. Иң яхшы шул килеп чыга. И шуннан соң бөтен кешедән сырыйлар инде э, рефлексия. Типа нәрсә таптыгыз? әйтегез әле, Мари ул социолог, шәһәр социологы, шәһәр өйрәнүче социолог. Һәм ә, бөтен кеше әйтә инде, менә хисләнгән шундый, без шундый тавышлар таптык, менә поезд бара, тагын нәрсәдер. Һәм чират миңа җитте инде. И Мари шундый рухланып сорый, тәбри, сиңа да ошагандыр. Мин әйтәм, Мари, беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, миңа бу урын куркытты. Мин, мин уйлыйм, бу урынның символы, типа, ул ни, коймалар. Шундый бетон кыймалар, колючий проволокалар. Беләсеме, анда бөтен җирдә кыйма. Бөтен әйбер уратылып алынган, чөнки заводлар ул совет чорында шундый объект, аны сакларга кирәк. Анда төрмә, анда тимер юл, в общем, ул шундый урын инде. Ләкин мин уйлыйм, ул хәзер трендта шундый, хәзер бит ташландык районнарга башта иҗатчылар керә. Иҗатчылар артыннан килә бизнес. Аның проектлары да күп булды һәм бәлки без килгәннән соң бу миминлек тә монда күп инде, конечно. Бәлки бездән соң аңа игътибар итеп, ул ниндидер шундый яңа сулыш алыр. Без соң тагын бер миллион. Әйдә менә кайсы? А, кара, мин э, реклама ясамакчы. Әйе. Э, беренчедән, хәзер бит инде яңа ел э, якынлаша. Һәм бөтен кеше нәтиҗә нәтиҗә ясый. Их телефон дип тавышмак. Һәр көнне елны без нәтиҗә ясыйбыз. Юк, юк, без түгел. Инде журналы һәм интермеди, интер, enter, enter, enter, ахай белән. Журналы алар икесе шулай ошашрак, әйе. Алар нәтиҗә ясыйлар, премия бирәләр. Һәм, мәсәлән, бу Таткульт фестивале, әйе, тавыш бирергә кирәк. Бу өчен менә кем анда 23 кеше безне тыңлый. Зинхар, сез мин беләм, сез шундый тугры бу проектка. 23 булса да тавыш, ләкин ул сезнең мощный тавыш булачак, поддержка. Зөләйха, синең ниндидер әйтер яңалыгың булса иде, без аны обсудим да төгәллибез.